Ah, Niĩ njĩtagwo Zainabu Muni na ndĩ mũthaki wa mathako ma ngerekano. Ndaciarirwo Kĩrĩnyaga kaunti kũndũ gwĩtagwo Sagana. Reke njuge ndĩ mũirĩtu mũnini gũtiarĩ thenema mũno tondũ ona TV itiarĩ nyoneki tondũ ndi wa mĩaka ĩrĩ. No hĩndĩ ĩrĩa ndacokire ngĩgima tũkĩanjia kuona thenema ici cia Nigeria na Ngĩkenio mũno nĩ mũthako wa Patience Ozokwo. Patience nĩ anjakaga mũno mũno na nĩ ndũrĩte njugĩte no nyende kũhana take. Ũguo eĩkĩra ũndũ eĩkagĩra biũ biũ, ndaramakania kana atuĩka nĩ mũtumia mũru mũno mũno mũno. Atuĩka mũtumia mũru atuĩkaga mũtumia mũru biũ, atuĩka mwega akagĩra. Na ndĩ mũtumia wa mũthuri ũmwe na ciana igĩrĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩna stress kana kaũndũ karathumbũra nĩ thomaga kĩrĩkanĩro. Getha kiugo kĩa Ngai tondũ nĩkĩo kĩninaga maũndũ. Kana hihi rĩera rĩngĩtĩkĩria ngathiĩ gũtubĩra kana ngerorera thenema. Niĩ ũndũ ũrĩa ndĩtigĩrĩte mũno mũno mũno nĩ handũ haraya, handũ igũrũ gũkorwo handũ igũrũ. Ta rĩu nyũmba iria irakwo matukũ maya nĩ ũgũthiĩ ũkore lift ĩna ici cia ũtheri na ũrathiĩ ũrambata ũrorete na nja. Ndihotaga kũrora. Challenge ĩrĩa ĩkoragwo mĩthako-inĩ ĩno nĩ atĩ no ũikare ihinda rĩnene mũno ũtarĩ wĩra. ta rĩu ũtangĩkorwo ũnyitithĩtie wĩra ta rĩu ũguo gũkĩte tv ikaingĩra mũno nyingĩ igabatara mĩthako na government policy ĩkauga no nginya gũkorwo na mĩthako ya gũkũ hau kabere nĩ tũraikaraga ũgakoraga nĩ ũraikara ona mwaka ũtarĩ wĩra ũraruta tondũ tv cia gũkũ itiretĩkĩrĩte mũno mĩthako itũ loko ũgakoraga hihi nĩ marenda gũthaka kuonania mĩthako ya thũngũ ya Nigerians no rĩu nĩ tũracokeria ngatho mũno nĩ ũndũ wa nginya

ngakorwo ndĩ wĩita na rĩngĩ ngateithia as a cashier na ndarĩhagwo ciringi ngiri ĩmwe no ĩiguĩke ĩ nini no ngiri ĩmwe nĩ ya- nĩ yahotaga kũndeithia biũ maũndũ mau tondũ rĩu tũraria ũhoro wa 80s rĩu youth ũndũ wa mbere itaro rĩa mbere rĩrĩa ingĩmwĩra ma mamũmenye kũrekereria ngai mũtũrĩre wanyu tondũ rĩu nĩ kũgĩte maũndũ maingĩ mũno mũtũrĩre nĩ ũtuĩkĩte wa kũhiũha mũno ũgakora andũ mareka maũndũ matarĩ ma gũkenia ngai mũndũ akinyũkio kahora ehokere ngai na eke ũrĩa kwagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo ndũkarore andũ arĩa mareka marauma njĩra magathiĩ tũcĩra tũtari twega atĩ maka- makagĩa mbia kana makagĩa maũndũ manene tondũ nĩ harĩ kĩndũ gĩtagwo conscious thĩinĩ waku ona hĩndĩ ĩrĩa ũreka ũndũ ũcio mũru nĩgetha ũgĩe mbeca nyingĩ ũgĩe ngari nene ũgũre nyũmba nene